Abusuafoɔ, Iran ayɛ adeɛ bi ma ewiase nyinaa, bebree no ara feel disappointed sɛ adɛn na Iran ɛyɛ saa. Na yɛde ani ato Iran so ɛne Russia ɛne China. Bɛ anamɔ a Iran atu no, ebi mu sɛ ɛyɛ supreme leader a yɛfrɛ no Ayatollah, ɔno ɔyɛ coward. Adɛn nti a ɛba ewiase ɛyɛ akodeɛ kodiawuo anaa nukes anaasɛ nuclear weapons a, ɛyɛ Iran ɛgye sɛ ntɔkwa a ɔne Israel koeɛ no, Ɔbɛyɛ Nuks no a ɔmma international bodies, meka ana IAEA foɔ, ɔmo mma ɛmma mɛkyɛke sɛ wɔɔyɛ anaasɛ ɛmma wɔɔnyɛ nti no ɔhyɛ mmara ɛwɔ Iran sɛ ɔmo mma obi ɛmm hɔ da. Na watwe asan. Na dɛn nti na Iran watwe asan na ama ne nkorɔfoɔ koraa ɛyɛ protest? Sɛ wante nneɛma bi ase a, ɛɛ wohu deɛ ɛɛkɔ. Ɛyɛ asɛm a awerɛho. ɛna ɛyɛ asɛm nso a ɛmmɔbɔ. Ɛdɛn nti na ewiase nyinaa ɛsee no? Hwɛ na Iran wanyɛ nukes anaasɛ akodie kodiawuo. Ɛno na me ne wo yɛreba abɛsua. Na before na mɛde wo bɛkɔ Iran so no, ɛba nukes ho no, ma me nika mfa nkɔ Iraq. Na mede kɔ Iraq wie a, na matwe wo de waba ɛyɛ Iran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ paa. Ɛyɛ Iraq hɔ na ɛyɛ sɛ merekasa de afa Saddam Hussein, Saddam Hussein. Na ɛbaa ne sɛn? Ɛ ɛnokwasɛm ne sɛ ɛyɛ Iran, Saddam Hussein, 1970s no mu no, na ɔwɔ vision sɛ ɔpɛ sɛ ɔbuilding nukes anaasɛ akodeɛ kɔdeɛ wɔ mu anaasɛ nuclear weapons. Me nuclear no a mentaa mmɔ ne yie ma na wonte aseɛ nti sɛ ɛyɛ nuclear fa kyɛ me, ɛyɛ nuclear na wɔde akyɛ me. na mmerɛ a Saddam Hussein ɛyɛɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ nukes no na amanfoɔ bebree US ɛyɛ wɔn yɛ asa ade na Saddam Hussein ɔpɛ sɛ ɔyɛ nukes Israel ɛna na wɔn yɛ strong opposition to saa Saddam Hussein ne vision a na ɔwɔ sɛ ɔbɛyɛ nuke ɛde abɔ ɛyɛ Iraqfoɔ ho ban na Israelfoɔ nso wɔ greater Israel a very big agenda very big vision and the greater Israel no is that they are not going to allow any member or any Arab nation in the Middle East to build nukes na ɛsɛ wɔn ma nkramofoɔ a wɔn Middle East ɛmbuild ɛyɛ nuclear weapons adantia eh, international bodies usa ebilivu sɛ sɛ sɛ nkɔfoɔ no building nukes a wɔn yɛ terrorist groups a wɔn bɛtumi ayi so de akɔ so ɛyɛ havoc ana mayhem ɛwɔ other countries ɛna israelfoɔ nso evision a wɔn afɔ so ɛyɛ iran ɛɛ eh, us na wɔn ate aseɛ no sɛ israelfoɔ vision no sɛ ɛɛ eh, middle east wɔyɛ wɔn dea and then sɛ middle east yɛ wɔn dea na sɛ iraq ɛkɔ building nukes a. one day one day wɔn ba bɛ take over nti ɛ e, ɛbɛyɛ difficult ɛde ama ɛyɛ israel sɛ wɔn ba bɛgye saa kuro no a wɔn se promise land no ɛka ho a ɛyɛ wɔn dea no ɛyɛ long story ma ka ho koraa asɛm da nti i don't want to go back ɛno na ɛyɛ wɔn agenda ti atɛm biara no sɛ wɔn sɛ arab nation bi ɛyɛ poafo a na wɔn asɔprɛso no with wars wɔn sɛ arab nation bi ba so na wɔn asɔprɛso no with weapons ne ade na wɔn awiki saa ɔman no.

Na wei na ɛyɛ Israelfoɔ huu saa pɛ, ana wɔn sɛ daabi, wɔn nso wɔn mpɛ Saddam Hussein asɛm. Wɔn te wɔn baabi, wɔn nkaa bi nhyɛn mu, ɛna ɛyɛ Israelfoɔ, wɔn wɔ operation bi, wɔn sɛ wɔn fɛ no operation Oprah. Ɛna wɔn de saa operation Oprah wei sɛ yi, ɛkɔ ɛyɛ ɛyɛ Iraq, ɛna wɔn kɔ strike ɛyɛ facility no with drones and missiles na wɔn disman, wɔn sɛ biribiara 1981. Ɛte saa de wei yɛ ade bi a, affectee ɛyɛ Iraq yie paa. Ɛhɔ nom no, ɛna international bodies ɛkaa sɛ, adɛn na Iraq, Israel ɛtumi ɛyɛ saa sɛ ɔman ɛwɔ adeɛ na ɔfele sɛ adeɛ ɔman no wɔ no, sɛ w'ani ngye ho a, wo Israel, wonni tumi sɛ wode missiles anaasɛ drones ɛbɛ strike na wasɛe facility no. Ɛno nti na ɛwɔ UN bodies anaasɛ United Nations bodies a wɔn check saa nneɛma no nyinaa bɛ make sure sɛ wɔbɛfae wɔbɛfae no the right procedure a na wɔde ɛnde saa ɛɛ nuclear enrichment a ɛyɛ Saddam Hussein ɛyɛ no na me ne wo kasa yi ɛyɛ ɛɛ ɛɛ akwawe ayatola wabɛyɛ supreme leader a ɔno nso evision enyina ne sɛ ɛyɛ haram for any Arab nation

Ɛbɛyɛ den de ama Israel. Ɛna amanfoɔ se I always dispute that fact sɛ I don't think or I don't even believe that Israel owns nukes but there, there are speculations sɛ Israel ɛwɔ nukes so yɛn accept sɛ Israel ɛwɔ nukes sɛ Israel ɛwɔ nukes di a internationally o check a Israel ka ɔman no a ɔwɔ nukes no bi Israel wɔ nukes no bi adɛn na wowɔ bi na ɔmpɛ sɛ obi bɛnya bi eti ayatola yɛ sɛ ɔnyɛ saa deɛ no da sɛ ɔbɛyɛ nuks no ɛnya deɛ ɛbɛboa no na ɛwɔ mu wɔ mu ara ɛna netanyahu de bia no aba bɔnten. the two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons uh, is Iraq and Iran. Iraq ɛbɛdi eh, nukes. Iraq ɛbɛdi eh, nukes. Ɔha oh, no aba. Iraq ɛfɛ eh, Iraq is not far away from making nukes. iraq almost within the next ten four years wowɔ hɔ a na ɔde aba within the next six months wowɔ hɔ a na ɔde aba within the next eight uh, uh, two weeks or two months tɛm bia benjamin netanyahu na ɔmo pressure iraq sɛ ɔmo lose after sɛ ɔmo kɔ bombay ɔmo facility asɛm a mene kan awerɛho yie paa na edu baabi no madi ka ka kyerɛ ɔdeda sɛ eh, america ɔmo political system

ɛyɛ united nations ɛde bɛto dwa sɛ daabi daabi daabi sadam yɛ nukes ɛna sadam sɛ mommra na mommɛkyɛke baabi a meyɛ nukes no nti wɔn kɔ ɛyɛ us ɛɛ eh, united nations ahyia un security council ahyia sɛ ɛnya de a sadam ɛyɛ nukes nti no countries bebree china russia wɔn nyinaa ɛvɛto yɛ ɛhɔ na ɛfrɛ no sɛ us sɛ ɔno deɛ ogyiri sɛ sadam ɛyɛ nukes ɛna united nations sɛ sɛ sɛ aman bebree avɛto sɛ Ɔnyɛ enough nti yɛntumi nkɔ nkɔ atake Saddam Hussein ɛna ɛnea wɔn nyinaa sɛ sɛ wɔnkɔ atake Saddam Hussein deɛ a yɛn ankasa ɛyɛ USA ɔno nso wɔ ne secret anaasɛ ɔwɔ organization bi a ɛfɛ no NATO a wɔn nyinaa ɛgye tum sɛ ɛne yɛnkɔ ne yɛnkɔ atake Saddam Hussein ne yɛnsɛ ne nuclear facilities no na in fact ɛyɛ adeɛ bi a ewiase nyinaa ɛwɔ pose to that but ɔno na ɔyɛ world superpower nti sɛ ɔno sɛ ɔbɛyɛ ade a wontumi nchallenge ade a ɛyɛ us aka ana ɔmo so a nato yi na ɔmo de kɔɛ na in fact take your months kɔ yi a ɔmo ne ɛyɛ Saddam Hussein ɛko ntɔkwa paa yie a na ɛnyɛ ade ketewa. The invasion happens months later. No weapons of mass destruction are found in Iran. This ɛna ɔmo ku nipa saa bɛyɛ two point something million. just imagine two point something million na ɛsɛ yɛn fa de sɛ ɔba kofodua kurom a yɛn nu two point something million ɔba ɛyɛ sunyane a yɛn nu two point something million i'm sure okuo mu nyinaa just to kill one person ɛnti oku no wie no ɛna ɛɛ mitwa ne short ɛɛ ɛno yɛ story ɛbɛka ho asɛm later oku no wie no na afei wɔn ankasa ɛde bɛto dwa sɛ Ɔmo ayɛ mistake because na ɔmo ɔmo suspect sɛ Saddam ɛɛbuilde eh, akodie kodie wɔ ɛyɛ nukes but eh, pɛ ɔmo invasion after the invasion or the attack of Iraq no they saw nothing ɔmo ahu debris of nuke nuclear facilities biara a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ nka ɔmo ku Saddam Hussein so even though it was too late ɛna na ɔmo nya na ɔmo nim sɛ na ɔmo ahyɛ da they had their own reason a mesi ɛbɛka ho asɛm later ɛhɔ. Ɛna Ayatollah ɔyɛɛ n'adwene sɛ aah saa ne nkurɔfo wei sɛ teɛ na ɛsɛ sɛ wonni nukes a na ɛsɛ Israel etumi daadaa US na wɔn aka bom na wɔn abɛyɛ ataake o eti wei ma Ayatollah a ɔkaa sɛ ɛyɛ haram sɛ Arab nations ɛbɛ building nukes no na ɛwɔ sɛ obu saa mmerɛ no so wɔhuni sɛ nukes no ayɛ ne ho ntontom a saa ntontom no ntontom aduro mosquito coil ana enemy nso yɛ ntontom sɛ wosɔ mosquito coil esi wo dɛm a ɛyɛ den sɛ ntontom bɛba wo so therefore sɛ ɔno iran ɛpɛ sɛ ɔyɛ strong de a ohia mosquito coil ɛwɔ ne dɛm which is nukes sɛdeɛ ɛbɛyɛ a enemy nations like israel ɛne usa ɔmo ntumi mba ɛmɛ attack me but story wei a me na ɔka yi ɛyɛ ade bi a ɛyɛ very nice paa w'ani gye ho a follow me yɛsua adeɛ eti mmerɛ a ɛyɛ iran ɛɛ iran nso yɛ sɛ ɔbɛbo de ɛyɛ nukes no ɛhɔ ɛna ɛyɛ ɛɛ usa israel foɔ kɔka kyɛ usa foɔ sɛ iran nso ɛbo de nukes ɛbo de nukes.
by next spring at most by next summer at current enrichment rates they will have finished.

anaasɛ ne ne terrorist group biara but ɛba a ɛyɛ us ne israel wɔn frɛ mu ne sɛ sɛ wɔn ma ɛyɛ iran ɛbɛdi nukes a iran ayatola ɛsopɔto terrorist groups ɛwɔ middle east na saa terrorist group no groups no ɛɛ fɛ houthis ɛka ho bi ɛna hezbollah ɛne other terrorist groups ɛti no ɛnu kwan sɛ Iran builde saa nukes no, ɔbuilde a ɔde bɛma ɛyɛ atamfo te sɛ terrorist group no na ɔma lankye de asɛe wiase de asɛe wei ti no, wɔn yɛ sɛ hwɛ na Iran ambuilde. Ɛte Iran so sɛ no ɔbɛkɔ so no abuilde na wayɛ enrichment no ara adu point bi a ebi mu kura sɛ no ɔnam 80 percent na enrichment no ɛyɛ a certain kind of mineral resources a wobɛ pile ne up wobɛ wobɛ wobɛ pile ne up te sɛ uranium. more na o pile ne up na ɛdɔɔso with the higher centrifuge no na ɛna wotumi benya explosive ade yɛ betumi ama wɔ use as nukes anasɛ nuclear weapons ɛhɔ nom nom ɛna wɔde sanctions ɛto ɛyɛ Iran so na ɛyɛ sanctions a wɔde to Iran so no na wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ Iran ɛyɛ nukes deɛ a ɛbɛkɔ akɔdi Houthis ɛɛ ɛne ɛfɛ ne sɛn ɛɛ Hezbollah foɔ ɛnsɛm eti sanction ne die air cargo. iran ntumi impɔto nneɛma bi mfiri baabi nkɔ baabi sɛ iran nim na wɔtrae sɛ ɔbɛ ɔda nneɛma air cargo no nam wiem a ɔbɛ shutu ne down it was a very severe sanction at the same time nso scientists a wɔn build wɔn build nukes no wɔn sika biara a wɔn wɔ wɔ ɛyɛ wiase international banks biribiara no wɔn afiri dzi ɛna ebien mu nso no ɛɛ sɛ iran ka sɛ ɔbɛ build deɛ a iran banks no ɔmbɛ sɛ iran banks to the point a wɔn ma nation biara ɔman biara ɛne iran ɛnyɛ adwuma through transactions te sɛ bi a ghana ha wobɛtumi akɔ sisa osika in dollars in euros in pounds na ɔde ayɛ deɛ ɔpɛ no wɔn se sɛ iran sɛ ɔbɛ build nukes deɛ a wɔn ma iran ɛntumi ɛnsɛɛle ne sika ɛwɔ aman so nfa ne sika ɛnyɛ trade na sɛ ne banking system no ne sika no ɔno nko ara na ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛdi ɛna ɔntumi nso ntɔ nneɛma ɛmfiri baabiara ɛno nso ɛyɛ another severe punishment afei nso wɔn ma kuro biara so ni ɛne Iran ɛntredi EU nations Asia hwanhwan wɔn obiara ne Iran ɛntredi sanhye wei yɛ sanhye bi a na ano ɔde mpa afei no ɛfɛ Iran officials wɔn ntumi ntu kwan ɛnkɔ baabiara wɔn ntumi ntu kwan ɛnkɔ wɔ baabiara sanction no na wɔn the idea no sɛ wɔn de cripple iran in fact ɛ affect iran paa because ɔman a wowɔ sika ntumi nfa nyɛ hwee na ukuromfoɔ ntumi ntu kwan officials ntumi ntu kwan na science sika nso yɛ ablɔke na ɛsɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛ ɔman no bɛtumi ɛdevelop inflation bɛkyi wɔn saa ebi na wɔn de yɛ ɛyɛ zimbabwe a wɔn twa hundred thousand hundred eh, trillion dollar note a zimbabwe dollar note a ɛtɔ paano abodo abodo baako bi fosta baako eti saa sanctions no yɛ ade bi a na etu severe because sese no wontumi ne obi anya adwuma ana wontumi nsɛle o weapons iran ɔyɛ weapons ɛna ɔno nso a wontumi ntɔn weapons eti iran sɛ okay sɛ mo sɛ mo de saa sanctions no ato no so deɛ a mɛkɔ so no mayɛ enrichment na na enrichment na na iran ɔgu so a na ɔreyɛ no nyinaa no yɛ ade bi a ne mission no nyinaa no sɛ ɔbɛbuilde saa nukes no no matter what happens afei israelfoɔ no san hunu sɛ enrichment na wɔyɛ no ɛyɛ very dangerous because Nkurɔfoɔ no gu so duro di nukes no anstɔpo Iran na wɔn fili sɛ wɔn reyɛ na Iran agya ɛna Iran so kii ɔbɛkɔ so na wayɛ ɛhɔ na Israelfoɔ no wɔn kɔ hu ɛyɛ Obama ɛna wɔn ne Obama kɔ kasa ɛna wɔn ka kyerɛ Obama sɛ kyale nkurɔfoɔ no sɛ wɔn gu so duro di nukes no nti ɛbɛyɛ ne dɛn yɛn pɛ kwan bi ne yɛn ne wɔn nhyia na yɛn negotiate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa at that time no though na China yɛ powerful but eh, eh, law no na eh, affect china because you, through transactions world bank internationally obe obe obe payment di ama ọma wobɛtɔ biribi afiri iran anaa wobɛtɔ biribi afiri china wobɛsu swift na wode ayɛ transaction sɛ un ɛblɔke saa ade no us ɛblɔke saa adeɛ no a transaction biara nhu a wode bɛyɛ adwuma a ɛbɛyi that time no mu ba no na iran nso Wɔn nyinaa nyɛɛ powerful saa. Enti no, na BRICS no nso nyɛ strong te sɛ nnɛ yi a, ɛnnɛ koraa ɛnyɛɛ strong but ɛyɛ ɛsen first because wɔn tumi di di di dwa wɔ kwan bi so. But still a no, wɔn nyinaa ɛyi su ɛyɛ SWIFT de yɛ transactions. SWIFT transaction na ebetumi ama wasɛne dollars ɛde ama obi wɔ ne kurom na wayi in dollars or in their country's eh, currency. That is another point. Enti no, ɛbaa saa no, na ama Iran wɔn ho kyerɛ wɔn kakra ɛna Israelfoɔ nso wɔn nso wɔn suro ɛna us nso wɔn suro because iran no ɛbɛyɛ nukes a power wɔn bɛnya ɛwɔ middle east no ɛnyɛ ade a wɔn bɛtumi adɛn akontro iran biem sɛdeɛ wɔn kɔ kum ɛyɛ ɛɛ saddam hussein no nti later koraa no ɛna nkuro no bi ɛkɔ hyiaeɛ ɛyɛ usa ɛɛ usa ɛna ɛɛ china ɛna russia. Ɛna ɛfɛ no sɛ USA, China, Russia, France, ɛna ɛyɛ Germany, ɛna wɔn nyinaa wɔn yɛ dɛ wɔn kɔ hyia, ɛna sorry UK nso ka ho, wɔn nyinaa kɔ hyia sɛ ɛyɛ ho sɛ sila no ɔyɛ enrichment na yɛpɛ sɛ yɛyi sanctions no ɛde firi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ wobɛgyae enrichment na wɔyɛ no Iran nso make nso ɔno nso ohia because ɛbaa saa no na akrepo allied nations no te sɛ China ne Russia wɔn ntumi ne no di dwuma biara bi. Ɛhɔnom no na Iran sɛ wate ase because China ne no kasaeɛ, Russia ne Ayatollah kasaeɛ, ɔno na ɛyɛ supreme leader. Ɔne wɔn kasaeɛ no na Ayatollah sɛ okay wate aseɛ based on conditions. Conditions ne sɛn? Enrichment a wayɛ adu 90 percent a aka akra no wadu 100 percent na sɛ walanche nukes no. Wɔn ka kyerɛ ne sɛ ɛne saa deɛ a wɔn reduce ɛyɛ enrichment no na enrichment no wɔmfa nyɛ dɛn eh, ɔmfa nyɛ different thing ɔmo yɛ sɛ ɔntwam koraa na ɔse daabi ɔntwam ɛdeɛ nti a that time no mmerɛ israelfoɔ kɔbɔ amaneɛ ɛkyɛ donald trump eh, sorry barack obama no na obama ɛwɔ vision bi sɛ ɔbɛtumi abɔmbo facility no ti ɔwɔ vision bi sɛ ɔbɛtumi abɔmbo facility no na saa vision na ɔwɔ no na iranfoɔ nso yɛ so smart adɛn nti a iranfoɔ wɔ israel usfoɔ wɔ b2 bomber na saa b2 bomber na wɔfrɛ no sprit ne ho ɔden paa ɛmu ɔdu yie na wɔn lanche a ɛba bɛwura asase no ase kɔ down na akɔ so explosion ɛwɔ asase no ase sɛ ɛkɔ so saa explosion a adeɛ bi a ɛwɔ biara no ɛbɛsɛe nanso no ɛwɔ no limit because ɛtumi kɔ asase ase bɛyɛ sɛ three hundred feet and how a us israel ɛkɔ ataake ɛyɛ osira ɛyɛ nuclear reactor a ɛyɛ saddam hussein deɛ no ɛno maa ɛyɛ ayatola ɛsesa anadwen sɛ ɔbɛyɛ at the same time ɔnya adeɛ no ɛnfɛ nkɔ asase ani ɔbɛyɛ ade no ɛwɔ asase ase nti wokɔ ɛyɛ iran a wɔn kuroba wɔn nkuronkuro no ɛɛ wɔn building no mmiɛnsa ebi kura sɛ ɛyɛ nan. Baako yɛ Fodo, ɛwɔ asase ase, ɛnna baako yɛ Natanz, ɛno nso wɔ asase ase, ɛnna baako yɛ Isfahan, ɛno nso wɔ asase ase. Enti no, mmerɛ a Barack Obama yɛ sɛ nka ɔbɛbɔmbe, ɔbɔmbe wie a, na nka ɔsan de sanctions ato wɔn so bio, na wɔnyi kura no. Wɔhwɛɛ baabi a adeɛ no hyɛ. ne haw a wɔasan agu so concrete ne ade no a ɛsan so boro three hundred feet na sɛ there was no way a wɔn b two bomber na ɔno na the whole world wɔn na wɔn wɔ no ebetumi abubu saa adeɛ no eti na ɔsɔ wɔn nyinaa ba negotiation table na wɔn te aseɛ na wɔn yi sanctions ne firi wɔn so na ebiem no wɔn sign agreement na saa agreement no wɔn frɛ no ɛɛm agreement no yɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ sorry. A joint comprehensive plan of action joint comprehensive plan of action na sɛ yɛn nyinaa ne aka bɔ mu ɛne sɛ sɛ woyɛ biribi sɛ yi a ɔsɛ yɛ deɛ yɛ take action ɛde yɛ dɛn etia wei ɛyɛ different from listen wei ɛyɛ different from ɛyɛ ɛ eh, united nations power wei yɛ different from united nations ɔmo power. nti saa joint eh, comprehensive plan of action no yɛfrɛ no jcpoa yes jcpoa ɛna wɔn nyinaa ɛsan sɛ okay yɛbɛyi sanctions no ɛde afiw so na emu mu us ɛbɛsan china ɛbɛsan ɛɛ eh, russia ɛbɛsan ɛɛ eh, eh, iran ɔbɛsan bi ɛɛ germany wɔn nso bɛsan bi ɛɛ uk ɔno nso bɛyɛ dɛn ɔbɛsan bi. wɔn wɔn asɛm no ase no okay wɔn se wɔn ate aseɛ ɛna obiara san san na wɔn san no kyerɛ sɛ si eyi sanction ne de fi iran so na sɛ iran wɔyɛ dan de sɛ ɔbɛyɛ nukes ne deɛ a ɛwɔ sɛ wo china is not about veto wɔnyɛ veto ɛwɔ sɛ wo china wogyae sɛ wo ne iran ɛndi dwuma bie because wɔ breach contract or agreement a mo nyinaa mo fɔmeyɛ ɛwɔ sɛ russia wɔn nso san wɔnyɛ veto power sɛ wɔn nso wɔn ne ɛyɛ iran ɛnni da biem na ɛsɛ because iran abirikyi contract a wɔne wɔn agreement wɔn san no eti china ne obi asan this is outside nato wei ɛnfa nato ho wei yɛ joint comprehensive plan of action a wɔn nyinaa ate ase a wɔn asan afei. ɛboa ma iran ɛstarte sɛ ɔtɔn ne oil no internationally yɛyi sanctions ne deɛ ɛfiri so because that time na sanctions ne baeɛ no na iran ɔntumi ntɔn ne oil ɛnkɔ baabiara ana ɔmo ɔmo ɛnde no sɛ ɔntumi nso ɛnyusu swift world bank transactions ɔmo sika ɔmo wɔ nso kae ɔmo block ne nyinaa ɔmo freeze ɔmo sika ɛwɔ international wei ne nyinaa no na iran sika ɔmo freeze ne nyinaa nti ɔmo bie mu ɛma iran ɛna iran ne nsa yɛ dɛn ɛkaa ne sika a na ohia ɛna iran starte sɛ wɔde ɔtɔ more arms ɛde agu kuro no mu ɔtɔ more weapons ɛde agu kuro no mu because yɛsɛ deɛ ɔwaka no nom osuro sonsono ɛna deɛ wɔde yɛ ɛyɛ ɛyɛ fɛ ne sɛn Saddam Hussein no nso wasua biribi ɛyɛ dɛ ɛde afi mu eti no ɔyɛ sɛ ɛne ɛsa deɛ ɔntumi nyɛ wei deɛ a ɔbɛtɔ more weapons na weapons no bi ano ɔden paa. ɛna tie ɛne sɛ ɔn reduce ne enrichment no instead of ninety percent no ɛwɔ sɛ ɔde ba three point seven percent anaa three point three percent ɛno no yɛ for research base as in sɛ wonya that kind of energy na three point something percent na wobɛtumi de ayɛ eh, research for medicines ɛne other benefit energy ɛne adeade. ɔtee so. Ɛna centrifuge of twenty thousand plus no ɔma no reduce o ɛno ara de baa five thousand or below five thousand. Adɛn ntia? Ne nyinaa ne sɛ Iran pɛ sɛ sanctions a ɛda no so a na ɛweakini no wɔyi saa sanctions no de fi no so ana ɔ ɔ accept yɛ. Eti Iran nya sika ntɛntɛntɛntɛm de siesie ɔman no de totɔ weapons ɛsan so tɔn weapons ɛma abiemu no ɔkɔɔ n'anim paa. Enti Donald Trump ɛbaeɛ no. Ɛna ɔse wɔn mfa faa ne mmerɛ nom. Ɛna ɔde faa no baa na obie mu one two three ɛna ɔhwɛ mu na ɔse no Israel foɔ na ɛde information nyinaa ama no meka kyerɛ plain sɛ Mossad wɔn na wɔn control ɛyɛ US government enti wɔn de ɛyɛ information no faa sɛ ɛda hɔ maa ɛyɛ Donald Trump no ɛna Trump ɛkaa sɛ tie Trump nso ɔne US deɛ Israel wɔn ndi agorɔ ɔde Trump na ɔbaeɛ a ɔbɛka sɛ Israel ɛyɛ pali ɛyɛ palestine anaa jerusalem ɛyɛ israelfoɔ capital wɔ declare their account one ewiase nyinaa ka sɛ ɛyɛ wrong sɛ wode jerusalem ɛbɛma ɛyɛ israel because ɛnka wɔn ho nti na ɛsɛ ɔpɛ ɛyɛ israelfoɔ asɛm paa nti ɛma trump baeɛ no a ɔhwɛ mu naa no Ohun sɛ mfomsoɔ bebree wɔ wɔ mu. Adɛn ntia? Yɛ yɛn mission nyinaa ne sɛ ɛɛ ɔnyɛ nukes na ɔmfa nkɔyɛ ɔmfa nkɔboa ɔmfa nkɔma Hezbollah ɛne Houthis. But wohwɛ mu a sika a Iran anya na supreme leader no wɔanya wɔ kuro no mu no, saa sika no in fact ɛnyɛ sika ketewa. Wɔasan nso ɛde ɛɛ finance ɛyɛ Houthis ɛne rɛw terrorists a wɔn wɔ ɛyɛ Middle East. Tie. Eti Iran ehu ne sɛ U ɛɛ eh, US ehu ne sɛ ɛnna saa ɛɛ eh, saa agreement na wɔn sign no ɛyɛ nkwasea agreement because onipa no yɛyi sanction no wɔanya sika no wɔde ma ɔma ɛyɛ rebel groups na ɛwɔ middle east no wɔde ma wɔn ɔtɔ weapons ɛde ma wɔn tie rebel groups a ɛwɔ middle east. Ɛyɛ because of USA ɔmo influence ɛna ɛyɛ Israel ha wɔn atake atake ɛna ɛma rebel groups no ɛsɔre. Ebi wɔ ɔmo kora na ɛyɛ US na ne create saa rebel group no. So now no me I don't want to go there I want to focus on Iran a ɔmo wɔ intention of building nukes and then USA and Israel nso ɛwɔ intention of stopping them from building the nukes and meanwhile Iran USA controls the World Bank the IMF and then SWIFT uh, transactions. So when US places sanctions on you, it is going to affect your economy drastically, totally. Sometimes it will cripple the nation. It is say, "Omu nyina ate ase ɛna yɛ yi sanctions no ɛde afiri Iran so." Na Donald Trump sɛ, "No, ɛyɛ nkwasi asɛm. Wɔnyɛ sika ɛna yɛn ɛnde no." Ɛna saa joint comprehensive plan of action no ɛyɛ Donald Trump ofiri mu tie. Donald Trump efiri mu no, ɛna USA ɛyɛ Iran ɛka kyerɛ wɔn sɛ ofiri mu no na ɔno start sɛ ɔde sanctions ɛto wɔn so back bie mu. Ɔno ɛno yɛ US ne sanctions ɛna ɔde to wɔn so back. Ɛna ɛyɛ Iran supreme leader Ayatollah ɔka kyerɛ Russia, China, Germany, France, UK mu nyinaa sɛ. wɔn ne ɛyɛ iran us ɛnkasa because agreement ni nyinaa ne sɛ hwɛ na wɔn build nukes so far wɔn build nukes biara nti sɛ wɔsɛ o o o tiri mu na wɔde sanction bi ato no so de it means sɛ. ɛyɛ breach of contract because yɛn nyinaa na yɛahyia ɛna yɛte aseɛ sɛ hwɛ na manyɛ nooks ampa ah, so menyɛ nooks biara woanka nyɛ hwɛ na mamfa nan so wo se meyɛ nooks ɛbɛ akɔdi nkurɔfoɔ sɛ nsɛm enti ma menyɛ mate aseɛ ma gyae bibia sometimes sometimes when you are getting those in the middle east when you are calling them calling them terrorists you should understand say most of them no it is not their fault eh, because of the kind of pressure ah israel and us wɔn de to sɛ nkɔfo wɔ sɛ so no ɛno na ɛyɛ a na ɛkɔ so sɛ nneɛma wɔ sɛ nyinaa sɛ wɔanhwɛ the root cause of something a you might end up judging people wrongly ɛnti ɛbaa saa no ɛna ɛyɛ nkɔfo wei Ɛse sɛ ɔmo ne US kasa a, Donald Trump sɛ still anom, ɔnfiri, wafiri mu, ɔnjoine, nti ɔde ne sanctions ɛbɛ adwuma na ɔde akrepple Iran. Ɛhɔ ɛna Iran sɛ ɛneɛ saa deɛ ɔbɛkɔ so ayɛ ne enrichment. Na ɔbɛkɔ so ayɛ enrichment no, debia na ɔde bi ka ho, debia na ɔde bi ka, na ɔma IAEA foɔ no ɛba mu, but ɛnyɛ baabia na ɔmo ɔmo yɛ dɛn ɛkɔ because sesei no contract no ma breachi agreement no, nti deɛ ɔno pɛ. ɛna ɔbɛyɛ ɛna Russia nso sɛ sɛ US afiri mu deɛ a wɔn ama adeɛ na agreement na ayɛ basabasa ɛna saa adeɛ a ɔn deɛ ɔne China ɔne Iran bɛyɛ adwuma because yanka so betumi afim the only time betumi ajeopardize agreement no is when ɛɛ ɛɛ ɛm. Iran disobeys or go against the, the, the initial agreement or initial contract that those countries signed. What you say? Etino China sɛ ɔne Iran bɛdi dwuma ɛna russia te sɛ ɔne iran bɛkɔ so adi dwuma because wɔn hu sɛ iran ayɛ biribiara ɛhɔ nom no ɛna afei no wɔn gu so ɛbuilde ɛbuilde ɛbuilde edu baabi nom ɛna ɛyɛ ɛyɛ israelfoɔ ɛkɔ hu sɛ no sila no nkɔfoɔ no gu so ɛbuilde nukes no na ɛsɛ israelfoɔ nom wɔn mpɛ sɛ Iranfoɔ no bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ so. Nkurɔfoɔ no gu so a wɔn building nukes no. Ɛwɔ sɛ wɔn san take action. Ɛna wɔn ne Israel US kɔdi nkɔmɔ. Ɛyɛ plan te na wɔn faeɛ. Na US Israelfoɔ ɛpɛ kwan bi so a wɔn bɛyɛ Israel te Iran te sɛ Gaza. Adan ti a ɛɛ wɔn bilivu sɛ the kind of weapons a ɛyɛ Iran ɛde ma ɛyɛ terrorists a wɔn wɔ Middle East wɔ no saa weapons no ntumi nwura Israel kuro nim. Enti no nso, wɔde ntɔkwa kɔfɔrefɔre Israelfoɔ a yɛ Iranfoɔ na sɛ Iranfoɔ ba mu a, wɔbɛtumi asɛe Iran koraa because wɔn nim wɔn weapons no wɔn strength bɛn na wɔn nim sɛ ɔpanin wɔnni wɔnni hwee koraa no ɔwɔ abakyɛ ɔbɛgyaw Iran ɛyɛ almost seven thousand years old wɔnyi sɛ Israel fam no just nineteen forty eight yia eti hɔ nom no ɛna Iran ɛstarte sɛ ɔyɛ enrichment enrichment eti edu baabi no ɛna afei no. Iran sad ɛɛ eh, ɛfɛ eh, Netanyahu ɛyɛ sɛ ɔbɛ fight deɛ tia sɛ nkurɔfoɔ yi ɛna yɛnum deɛ yɛyɛ yɛwɔ hɔ ara na yɛse Iran Israel akɔ the drones akɔ atake ɛyɛ ɔmo ɛɛ scientists a ɔmo wɔ hɔ a wɔn bode nukes no wɔn akɔ atake scientists no ayɛ dɛ ɛkuo mu nyinaa with drones it was a propaganda. It wasn't that they killed those scientists with drones, but to be honest with you, they were killed, they were assassinated. Wɔn ku wɔn, wɔn assassinate wɔn, wɔn kɔ no te sɛ war. Ɛna wɔn ku nipa wɔn wɔ building no mu nyinaa, baabi a obi adeda biara no, wɔn ku wɔn nyinaa. Ɛyɛ ntɔkwa a Mossad no ɛyɛ intelligence a wɔn de wɔn wura iran hɔ wɔn de monitor yɛ ku wɔn nti wɔn ku wɔn no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nkasa wɔn assassinate wɔn no nti wɔn sɛ ɛyɛ attack na wɔn de ku scientist no bura wɔn ku wɔn wieɛ no ana wɔn ba abɔnte sɛ wɔn abɔmbe scientist no wɔn dan na wɔn aku wɔn nyinaa it was a propaganda wɔde aseɛ yɛn fa ne sɛ wɔku wɔn wɔn aku wɔn. Ɛhɔ na ɛyɛ ɛɛ nkurɔfoɔ yi Iran ɛyɛ n'adwene sɛ ade a wayɛ yi no ɛyɛ against international laws because wayɛ bi Saddam Hussein ɛna mo de ntɔkwa fɔre na mo kuu no this time around yɛbɛkyerɛ wɔ sɛ yɛn Iran nso yɛyɛ powerful na yɛnyɛ nkoraa ano aba yɛ kurom abɛku yɛn scientists na wɔwɔ abɛsɛe yɛn nneɛma ɛna Iran yɛ sɛ ɛna ɛsɛ ade a ɔbɛ reply ɛyɛ Israel. Ɛhɔ na yɛnim deɛ ɛkɔɔ so, twelve days war. Ɛna Iran start sɛ wɔtotototo ɛyɛ akodeɛ de akɔ hɔ, missiles, drones ne adeade. Na saa missiles no, ɛyɛ a na Iron Dome no na wagye na Israelfoɔ no fele sɛ wɔn awie. Ɛyɛ a na Iron Dome na wagye na Israelfoɔ no fele sɛ wɔn awie. Ɛhɔ na wɔn nim sɛ they were overwhelming the Iron Dome. Eti wɔn tototo du baabi no, na afei Iron Dome no yɛsɛ nsuo tae aponkyɛnwene a wɔgye wɔɔ wɔde aseɛ na aponkyerɛni nso owu a ana yɛbɛte ne tenten so ade ase aponkyerɛni yi nso bɛrima na ana ɔtaa ɛso sen ɔbaa ana ɛkɔbaa sɛ Iran ɛtoto yɛ na ɛdu baabi no na Israel no nso tu bi de ba wobɔ me na ma bɔ obi wobɔ me na ma bɔ obi na deɛ ɛteɛ ne sɛ obi a ɔwɔ ɔno Iran no ɔwɔ nkurɔfoɔ ɔso sen Enti sɛ woku no koraa a, ebi bɛyɛ dɛ ɛbɛka. Enti afei Iran to pɛ na akɔ wura ɛyɛ Iraq ɛ eh, Israel kuro no mu. And in fact, Tel Aviv deɛ, for the first time ever since a Israel bɛyɛ Israel 1948 no, ɔman bia no a wɔatumi apenetrate Israel ɛsen deɛ Iranfoɔ yɛ da. Afei na akɔba sɛ the idea sɛ Israel Onyankopɔn na atu so wɔn na wɔn ho ɔden, ɔman bia ntumi ne Israel ɛnko no, yɛhu no sɛ ei, sɛ israel nso ne to wɔ kwan wɔte aseɛ israel ne to wɔ kwan ɛneɛ yɛbɛfa baabi a ɛkwan no yɛ dɛn ɛda no ɛnyina afei ama a israel obi a mo se mo wɔ ahoɔden na mo na mo se mo agye mo abɛn ɛna nyame na ɛbɔ mo ho ban mo kuntɔkwa mo bɛwi ne ni ade ade nyinaa no na iran ɛtumi ɛyɛ attack mo a mo yɛ hwɛ in fact attacks no deɛ i don't go there mo nyina mo hu yɛn afei iran israel ɛyɛ n'adwene sɛ ɛwɔ sɛ wɔde usa ɛba mu na nka ɛkreti ntɔkwa na ntɔkwa na ɛbɛkreti no na usa de wɔbɛtumi adestroy ɛyɛ iran ɛhɔ ɛna donald trump ɛbaeɛ na ɔbɛyɛ sɛ ɔkɔndɛmo ɔse negotiation ne ade ade negotiation ne ade ade wɔn mu ɔmaa a ɛnyina yɛ se yɛbɛpere asomdwe no Ɛna ɛyɛ Israel yɛ ɛ ɛ Donald Trump yɛ hu yɛ hu yia ne sɛ Donald Trump asɛnde ne bitu bɔmba no a ɛyɛ Obama ehu sɛ bitu bɔmba no ɛwɔ limit ɛnyɛ baabi a na ɛbɛtumi awɛkye eti nsɛ sɛ yɛbɛyi so bitu bɔmba no.

sɛdeɛ israel ɔmo di kan yɛɛ nom ɛna ebi asi da ewiase akɔndɛ mo this time around woka sɛ ɔne iran ɛrekɔko ntɔkwa a ɔne you ɔne china ɛne russia nyinaa na ɛbɛko because ɛbɛyɛ proxy war wontumi nwini ne simple saa ɛhɔ nom no ɛna dako ɛyɛ iran fo hɔ a na ɔmo se ɔmo asoma b2 bomba no b2 bomba no ɔyɛ plane a ebetumi abesi me dan mu a ɛte sɛ ɛba te sɛ ade wei atɔ fam ɔnte Ɛba a, ɛte sɛ anomaa. Otu a, wuhu n'atabuo no sɛ ɛbom pakapakapaka. Hwii! Na waba wo kurom. Ɔreba a, ɔbɛtumi koraa ayera adu baabi abɛpia bɛsi wo dan no wan a, wohu baabi a ɔkwan a ɔfaa so yɛ dɛ bae. Ɛnte sɛ plane a radar no make noise yɛ dede a wobɛte no. Ɛyɛ B-2 bɔmba no deɛ. Ɛno nti na wɔfrɛ no the spirit. Ɔyɛ sunsum. But na Donald Trump deɛ na ɔbilivu ɔgye di sɛ B2 bɔmba no ɛbɛtumi ayɛ adwuma. Ɛna wɔn kɔ yusu B2 bɔmba no ɛna wɔn de kɔ bɔmbo site na Iran ɛyɛ wɔn nukes no. Ɛhɔ ɛna wiase nyinaa kyerɛ sɛ US sei no deɛ mo yɛ no aboro so dodo. Mama Israel akɔ akɔɛ bi, mo nso mba bɛɛ bi, mo nya deɛ mo yɛ no. Russia bɛ kɔndɛmo yɛ, China bɛ kɔndɛmo yɛ, ɛna other countries, North Korea, countries bebree bɛ akɔndɛmo sɛ adeɛ a Israel, US ayɛ no ɛnyɛ. Afei na ewiase nyinaa hu sɛ ah, na sɛ beauty bomber yi a moka ho asɛm, moka ho asɛm mu no, ɛɛ ɛnyɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ ahoɔden saa because mantumi an reach site though ɛkɔ so damage but ɛntumi an destroy the entire facility. Ɛhɔ na Iranfoɔ yɛ sɛ wɔn bɛ restructure sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛ start nukes no therefore wɔn wɔ ɛyɛ International ɛyɛ Atomic Energy Agency IAEA wɔn mbɛ inspect ɔsɛ this time around no wɔn mma international bodies no mɛ inspect wɔn facilities no bi mu wɔn ara na wɔn bɛyɛ deɛ wɔn yɛ saa deɛ yɛ wɔn kaa saa yɛ ade bi a in fact na ɛyɛ Israelfoɔ no ya paa afei later no Donald Trump na abɛ accept sɛ ɛɛ wɔn antumi ansɛe ne nyinaa na sɛ adwuma no wɔn kɔɛ no ayɛ te sɛ deɛ wato boɔ. de abɔ ɔso ataa so saa ade wei na na ayi mpɛ sɛ ɔbɛyɛ mbaradze bitu bɔmba no ɛno nti na ɔma bitu bɔmba no gyina hɔ sɛ ɔde ne ho nyɛ hu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nkɔtra na akɔsɛe biribiara this time around no wɔn ahu sɛ bitu bɔmba no ɛwɔ ne limit a sɛ wɔn yɛ na etumi ɛsɛ no kodu three thousand a three hundred miles a wobɛtumi akɔ ɛyɛ 400 miles a ɛntumi nkɔ nkodu nti wiase nyinaa north korea mu nyinaa sɛ wɔn mpɛ sɛ wɔn yɛ nukes a wɔn de kɔ akɔhyɛ asase ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara mmɛmɛ ha wɔn adwene bi abi wei yɛ ade bi a ɛdisgresi bi tu bɔmba no na wei na ɛyɛ iran sɛ wɔn yɛ enrichment ana wɔn make domestic laws domestic laws no wɔ kurom nyinaa sɛ yɛmpene

against this western pressure this uh, imperialist nations this uh, uh, uh, israel and other countries are all the time they find ways and means to destroy arab nations ɛhɔnom no ɛna ɛyɛ israel for donald trump tie ɔno na wɔfiri mu ansa na wɔrekɔ no asan aba wɔfiri mu wɔn sɛ nkɔdwan na ebiem ɛna wɔn pressure ɛyɛ ɛɛ this time around ɛɛ wɔn pressure ɛyɛ russia sɛ russia agreement no it is still effective ɛwɔ sɛ wɔn yɛ wɔn buy into an agreement na wɔn make sure sanctions na wɔn de to wɔn so no ɛwɔ sɛ russia ɛde yɛ adwuma ɛwɔ sɛ china ɛde yɛ adwuma because iran sɛ wɔn wɔn wɔn amɛhwɛ wɔn nukes no tie iran sɛ wɔn wɔn wɔn amɛhwɛ wɔn nukes no ɛna deɛ ɛkyɛ ne sɛ us ɛna ɛkreti gps na wɔde monitor nneɛma a ɛrekɔ so wɔ iran gps no wɔtumi set light no ma wɔtumi monitor ade bi a wɔn ɛreyɛ na saa ade wei na wɔde monitor yɛ ade hwɛ baabi a iran wɔn adu a wɔn du wɔn nukes na wɔn yɛ but here is the case a iran hu sɛ obi hwɛ wɔn nneɛma a wɔn yɛ wɔ wiem na ade a nipa ne hwɛ wɔ wiem no wɔn hia obi a obetumi aboa na wɔn ayi saa set light na ɛda iran so. na wɔde monitor ɛhɔ nom na Iran ne China ɛkɔ kasaɛ na China bɛyii saa adeɛ no firi so nti do so far nom adeɛ biara a Iran ɛbɛyɛ biara nom ɛyɛ Russia, eh, US ne Israel wɔn nya access to those things wɔn ntumi monitor unless sɛ wɔn use spies ne intelligence ne wɔn agent a wɔn de wɔn agu kuro no mu a wɔn de monitor Iran I'm telling you sɛ Iran politics ɛtɛrɛ bi a ɛyɛ de ɛtɛrɛ bi a awerɛho kakra. Obi wɔ bi ɔsɛ ɔma wonyɛ, obi wɔ hɔ ɔpɛ sɛ ɔsɛ wo man na ɔfa ɔdwapadeɛ, ɔfa wo nooks ne adeade, ɔko ntɔkwa de asɛe obi a ɔsɛ yɛ anyamefo a Kristofoɔ mmɛ ntɔkwa ne ade. Meanwhile no ɛyɛ long process. Nti ɔnom na ɛyɛ ɛɛ ɛɛ US epushi so ɔno deɛ wafiri mu ana ɔpushi EU foɔ no na Russia ne China sɛ ɔno deɛ ɔbɛkɔ so ne Iran ayɛ adwuma because agreement no ɔmo nyinaa fulfill saa agreement na US efiri so. sɛ ɔde ɔnjoine na ɔde sanctions no baeɛ sɛ ɔde sanctions no aba na ɔnsu EU no deɛ a yɛn yɛ deɛ yɛbɛkɔ so ayɛ yɛne wɔn bɛyɛ adwuma ɛhɔ nom no ɛna ɛyɛ ɛɛ EU foɔ ɛde baeɛ sɛ sanction no ɛwɔ sɛ ɛyɛ adwuma nansa bi because ɛɛ Iran ɛ ɛ start ɛyɛ enrichment a ɔno ɛmpɛ sɛ ɔbɛma ɛyɛ international body no abɛ inspect ɛhɔ nom no ɛna Iran sɛ dɛbi wɔn mpene ɛnti pressure na ɛɛba no. EUfoɔ no, ɛyɛ France, UK, ɛna ɛyɛ Germany mu nyinaa ɛpɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ɛɛ sɛ US afiri mu deɛ a E3 no wɔn deɛ wɔn mfiri mu still ano wɔn yɛ member wɔn ka ho bi a wɔn yɛ part of the agreement nti ɔsɛ agreement no ɛyɛ adwuma ɛna Russia sɛ ɛnso ayɛ sɛ debate wɔn wei ka argument Russia ne China ɛwɔ different stance ɛna ɛɛ eh, EU nso defense stance na ɛsɛ US na ofiri mu na opushi wɔn ɔde bɛnto awuro wɔn to na foofofo ɔpɔmpe wɔn to na wɔn afu ɛdɛ ehu pressure nso fi ɔba wonni option eti na ɛsɛ no ɛɛ ɛɛ Putin sɛ wɔn mu wɔn six months na nka six months no wɔn mfɛn plan yie na wɔn nkɔ hyia na wɔn nkɔ check. Ɔmo nkɔ inspɛt saa sait no. Bɛt prɛs a na ɛba no ano wɔ den paa. Ɛdɛn nti na na Putin ɛɛpɛ six months? Within dɛ nɛks Ɔktoba ɛyɛ Putin ɛba abɛyɛ Rɔshia ɛba abɛyɛ prɛsidɛnt ɔf ɛɛm UN Sekuriti Kawnsil. Ɔɔ na ɔba abɛyɛ prɛ Yunatɛd Nashins within dɛ nɛks Ɔktoba ɔɔ na ɔba abɛyɛ prɛsidɛnt ɛwɔ Yunatɛd Nashins. Ɛno no deɛ ɛyɛ ade a ɔman bia Afrika koraa no ɔman a wo country no elidi no ɔn sɛ africa yɛ select two countries na ɔmo akɔ represent two ɛfɛ ne sɛn the entire africa ebi ɔmo a ghana kɔ yɛ akɔ represent da sierra leone nso tumi represent ɛɛ eh, nigeria obi atumi kɔ represent na saa countries na ɔmo yɛ fifteen members a ɔmo join ne ɛyɛ un security council no ɛɛ eh, wɔn no ɛna yɛde ɔmo abɛwura mu sɛ every month biara no yɛ rotate ɛyɛ position no yɛ rotate nti i think sɛ. sɛ august ɛɛ eh, august yi emi sɛ ɔ panama a i stand to be corrected ɛna ɛɛ eh, fɛn ne sɛn ɛɛ eh, next month ɛɛ september mu nso ebi ɛbɛkɔ korea sɛ south korea nti efi hɔ na aba russia na deɛ teɛ ne sɛ russia biliwu sɛ sɛ ɔno ba bɛyɛ president na that month na ɔbɛyɛ president a ɔna ɔ control nkɔmɔ a wɔn bɛ di issue a ɔpɛ na ade bɛto board so ɔpɛtumi akasa yɛn kasa nfa wei ho. Iran deɛ deɛ wopɛ koraa wonka ho asɛm. Ana ɔbɛyɛ saa president no nso a wontumi nso nkwɛste no because deɛ ɔpɛ ɛna ɔde ba bɛto board. Ɛna wɔn nso ɛpɛ sɛ wɔn pushi saa deɛ no outside the meeting because wei yɛ wɔn international wei nom ɛna wɔn agree yɛ without the United Nations without the United Nations approval ɛyɛ wɔn ara na wɔn gyina ɛna wɔn bɛyɛ saa nneɛma no nyinaa. Wei sɛ nom ɛyɛ ade bi a ɛyɛ very dangerous ɛde ma ɛyɛ eh, eh, russia ne china because pressure ɛda wɔn so ɛna so far no eh, schools na russia ne china nso ɛyi so no ɛyɛ very important because wɔn de wɔn nyɛ biribi a ɛyɛ usa ɛna wɔn ayɛ dɛ wɔn ayɛ saa adeɛ no eti no pressure ne baa do baabi no us eh, russia ɛpɛ sɛ still a wɔn ne china ɛdi dwuma Enti na ɔsɛ ɔmo work fast na ɔmo ma international bodies no ɛba na ɔmo bɛ inspect ɛyɛ ɔmo um, facilities a ɔmo de ɔmo de yɛ looks no. Wesei ɛna ɛyɛ nkɔfoɔ no sɛ daabi da ɔmo mpene. I ɛɛ fɛn sɛ IAEA foɔ no ɛkɔduu ɛyɛ Iran no. ɛna akasakasa ɛba hɔ adɛn nti a ayatola na ɛyɛ supreme leader ɛna wɔn hyɛ mmara ɛwɔ ɛyɛ domestic law a ɛkyerɛ sɛ ɛnya deɛ a yɛbɛma ɛyɛ Iran ɛɛ yɛ yɛyɛ yɛ nukes na anaasɛ yɛ ɛɛ nuclear facility na yɛmma ɛyɛ international bodies ne ma hɔ ɛmɛ inspect bi ɛyɛ na yɛbɛyɛ adeɛ obi ɛmma hɔ bi mu kɔ wɔn ba wɔn ba mu na later wɔn bɛ bɔmbo yɛ no ɛnti saa de no ɛmɛ a bodies no international bodies no kodu a ayɛ yɛ fɔn kodu wɔpɛ. ɛna wɔn stage it was a planting wɔn stage yɛfrɛ ne sɛn protest sɛ leaders no lawmakers no wɔn iran sɛ wɔn mpene da sɛ wɔn bɛyɛ saa adeɛ no nti kɔ ɛ protest no yɛ too intense ɛde ma body no wɔn wɔn kɔ international bodies no eti deɛ wɔn kɔ baa no sɛ nsɛ sɛ ɔde wɔn bɛkɔ ɛyɛ fodo ne natanz ne isfahan no wɔn wɔ baako bi wɔn fɛ no bushehɛ saa bushehɛ no ɛno pɛ ɛna ɛyɛ baabi a wɔn de wɔn kɔ ɛna wɔn aka kyerɛ wɔn sɛ. so far protest aba ɛwɔ sɛ wɔn calm kuro no mu down ansa na wɔn ama wɔn kwan na wɔn aba bɛyɛ na mibisa wo sɛ ɛbɛba ne sɛn ɛna Iran sɛ wɔn bɛyɛ nukes no wɔn bɛgya yɛ no matter what happens no matter what happens Iran ɔbɛyɛ nukes no opa sanhyɛn sɛ dɛn because sese no iran nso ne china ne russia adi dwa paa ama iran wɔn a wɔn a prepare wɔn anya sika paa iran wɔn adi dwa anya sika eti no this time around no sanctions ɛda iran so ne nyinaa akyi no russia ne ne di dwa ɔyɛ okay because brics no nso enyi ba nkakra nkakra sese no yɛhwɛ ɛkwan a israel with the help of usa or both two forces their their alliance how it is going to prevent iran from making nukes and i'm telling you sɛ wopam wo ho fo a woto ne bɛɛma example obi a wotae no na wotae na adu baabi na nipa no wabrɛ nso sɛ agu so tae no otumi gyina ɛsɛ yɛn deɛ bɛsinsi yɛn ko ntɔkwa na wanhwɛ yie a e, ɔde hu ne abufuo bɛbɔ wapira ebi na ato iran no so far no iran ɛsɛ wɔambrikyi contract na agreement no Russia sɛ Iran mbrikyi China sɛ Iran mbrikyi ɛna eh, France ɛna UK ɛna Germany sɛ sɛ wɔambrikyi adɛn nti na deɛ ɔyɛ sɛsi a no ɔmo nyɛ dɛn ɔmo ma ne kwan na ɔmo amɛhwɛ ɛna ɔno nso pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sanctions na mode ato me so no ɛno nti na me nso meyɛ dɛ memma mo kwan na moma mehwɛ na deɛ ɛteɛ ne sɛ sanctions no agreement nyina sɛ sɛ ɔyɛ bie mu a ɛwɔ sɛ yɛma EU ne China mu nyinaa bɛka ho so far EU no hia China no support sɛ ɔmbɛ sanction ɛyɛ Iran ɔmofrɛ ɛno snap back mechanism na sɛ asoa ntie ana yɛsan de saa sanctions na de aba na saa snap back mechanism no deɛ ɛnyɛ UN power na mmom no ɛyɛ Russia China eh, France eh, eh, eh, eh Germany UK and those countries no

they want some few months bi a wɔn betumi de afinihye wɔn because this time around no wɔn asan nso improve wɔn missiles ne ade a ano yɛ powerful koraa sen wɔn de kɔ attack israel first time no ɛna menya nteɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn missiles sɛ de tumi kɔ akyiri no wɔn pɛ sɛ wɔn fɔ so wɔn na wɔn te so sɛ de bɛyɛ ntumi nkɔ akyiri ne nyinaa yɛ israel fo na ɛhyehyɛ akyi ɛna this time no deɛ to israel ne ti no na wɔn sɛ ɔkɔyɛ no ɔkɔyɛ wɔn te sɛ saddam hussein deɛ ɛtoo israel no nti no ama wɔn abɔ hu israelfoɔ no abɔ hu wɔn try sisi yɛ a attacks ɛbɛbɔ wɔn so no ɛnya de kete the kind of weapons a iranfoɔ wɔn ayɛ wɔn ankasa wɔn ayɛ ɛne the weapons a wɔn asan import aba no ɛnyɛ weapons ketewa ɛnyɛ ɛnyɛ weapons ketewa. ɛdi sɛ woka israel nim na ɔsan kɔtra israel sɛ ɔso wɔn so anka mobɛhu deɛ ɛbɛsi bio mu ɛna te sɛ na ade bi ɔn baabia nom ɛɛ usa ɛɛ russia ne china wɔn nsuro usa bio mu india nsuro usa bio mu hwɛ ma countries a wɔn dɔɔso pa wɔ wiase paa na wɔn soso no wɔn nyinaa nsuro usa ne wɔn ne wɔn sanctions bio mu ɛti so so far russia china ɛɛ ɛɛ iran and india north korea. Saa countries wei wɔn bɛtumi alivu ewiase a wɔn bɛ forget EU. Enti na mesɔ sɛ no matter what no Russia on care about the sanctions a de bɛto no so because sɛ wɔn de sanctions to no so a wɔn nso hia biribi firi no hɔ. Enti na Russia ne China yɛ adwuma wɔn nyinaa wei de wei kɔ na wei de wei ba. Enti na Russia ne North Korea di dwuma. Enti na North Korea ma Russia weapons.

look like a place of terror or hell no ɛyɛ ade bi a ɛyɛ too bad ɛma wiase nyinaa ɛkɔndɛ mu but Israel ɛwɔ ɔman baako a ɔsɔpɔto no ɛyɛ world superpower that is USA it whatever any evil actions done by Israel bia it is seen as good and with the backing with the support of uh, uh, uh, Christian nations

Ɔno ara na ɔmaa IAU foɔ no baeɛ sɛ they should just go and inspect Bushehr instead of Fordo, Natanz and Isfahan. Eti we should look at how a global politics or geopolitics ɛteɛ and then when you are giving the analysis a you shouldn't just go to the what happened today trace it back to history how it started ɛkwan a wɔn a wɔn anyɛ binom how a Israelfoɔ ɛne US eku wɔn ɛne how wɔn asɛm de is Na hwɛ deɛ nti a supreme leader sɛ ɛyɛ haram sɛ wobɛyɛ saa adeɛ no na nowadays no wanya change of mind change of decisions and all i think sɛ if i try sɛ i'm not more i'm not going to good looks then i'm going to destroy my country by the enemies the enemies will one day one day come and attack this country and when they do there will be no weapons to i mean

Iran ɛyɛ sɛ ɔ prepare na wa defend na wa san yɛ offensive ayɛ sɛ ɔmo bɔ bɔɔl na obi deɛ a ɔyɛ ne sɛ onya bɔɔl na o defend kɛkɛ na obi nso ɛbɔ defense na ɔbɔ offensive deɛ o defend no ɛnyɛ easy sɛ ɔbɛhyɛ nanso wobɛtumi ahyɛ no simple simple simple ɛna wa o defend ɛbɛyɛ den sɛ wobɛhyɛ goal because wonya bɔɔl na o defend o paase wo pass na waba bɛ gyina hɔ na wabɛ san line na wo big five no wɔ four no wɔ na ɔmo di fɛn de ɛno na ɛyɛ iran ɛmpɛ so ɔpɛ so ɔyɛ ɔyusu two form of wars offensive and defensive and at the same time nso no international allies no so ɛwɔ sɛ ɔmo make sure sɛ ɔmo ne ɔmo ntɛm no ɛbɛyɛ kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a china ɛne russia ɛma sɛ bi ɔmo abitire ɛyɛ agreement no na emu usa pɛ ɛna wabitire Medi ade asram a wosu aduom yi, let me know your opinion. It is about global politics and ade bi a mekan a manka no yie no na wode akyɛ me. Na I stand to be corrected. Da biara mesua adeɛ nso firi mo nso mu hɔ. Apart from sɛ mesua adeɛ no, mesan nso sua adeɛ de firi mo nso mu hɔ. W'ani gye me video no ho a, follow me wɔ YouTube, follow me wɔ TikTok, baabi a yɛbɛsan nso ahyia. Medi ade asram a wosu aduom yi, yɛbɛsan nso ahyia. I salute you all.